Дьэ мин Александр Павлович Иванович диэн тохсунньу уон үс күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс биэндикэ ыллаахха төрөөбүт киһибит. Төрөөн тахсарбар күп-күөх харахтаах, мах-маан баттахтаах, уотун ураты оҕо төрөөммүн, кэнтик дьоно бүтүннүүтэ бааһынай оҕото төрөөбүт диэн Ол күн барыта кэлэннэр көрбүттэр-истибиттэр үһү. Онон буоллаҕына бааһынай диэн ааттааннар дьонум-сэргэм барыта иннэ диэн ааттарыттан бааһынай диэн аатылыммытым кэлин. Таптал аат быһыытынан. Сорохто хос аат дииллэр, сорохто ыыс аат дииллэр. Оттон бааһынай диэн дьиҥинэн норуотум таптаан ааттаабыт ааты диэммин таптал аатым диэн ааттыыбын. Онтон ол төрөөбүтүм аҕыйах хомутун кэнниттэн Документ толороллоро Баһылай диэн ааты биэриилэрэ тохсунньуга Эдди Саҥа дьылы Баһылаайап таҥарата диэн ааттыыллар. Ону тохсунньу уон үһүс түүнүгэр Саҥа дьыл буолар киэһэтигэр төрөөммүн. Ийэм ол Баһылаайап таҥара аатынан аҕата маннык эттэххэ Лесин Сергей Иванович диэн таҥара үлэһитэ. Ол буолар кистиэһабаат таҥаралар ааттарын бэйэтэлиир идэлээх оҕолоругар онно биэрэн биэрбитинэн Баһылай диэн ааттаахпын. Онтон бу оскуолаҕа Филиппов Николай Никитич диэн сүрдээх үчүгэй саҥаны киллэрэр геолог, учуонай, учуутал биһиги Оскуолаҕа үлэлээбитигэр аан бастакыннан музей экспонаттарын муннук диэн ааттааммыт хомуйбуппут. Онно биһиннибитэ биир кылаас баар этэ, иккис кылаас буоламмыт, бэһис-алтыс кылаастар буолан олорор кэммитигэр ити музей төрүттээбитэ. Онно биһиги ол үрдүк кылаас оҕолорун илдьэ баран, өрүстэн сэлии кэй кыыл уҥуохтарын хомуйтаран, Былыргы уустар уһаммыт сирдэриттэн тимир хааһыгар тиийэ, оҥоһуктарыгар тиийэ тугу булбуппутун барытын аҕалтаран аан бастаан дьиэһин оннук экспонаттарынан хомуйан үлэлэтэн барбыта. Ол быыһыгар кыһыл муннук диэни тэрийэн, кыһыл муннугу тэрийэн онтон гидропоннай иҥин диэн туох да наһаа элбэх саҥа көрүҥнэр киллэртээбитэ. Дьэ ол гынан баран кини саамай биир сүрүн боппуруоһу туруорбута былыргы дьоннор кырдьаҕастар үһүйээннэрин, кэпсээннэрин, олоҥхолорун булгуччу суруйталыыр баҕалаах ийэ сорудах бай биэрбитэ. Оннук сорудаҕы биэрбиттэрин оттон кистэл буолбатах. Биһи музейбыт уонтан тахса сыл устата тоҥон, хаһаайына почти уһуох турбут Музей буолар. Ол кэнниттэн саҥа музей директора ананан киирэн баран, эр кэлбит, самыы хоппут, хоп, оннук-маннык материала барытын уматан кэбиһиитигэр туох баар ити хомуйбут оҕолор уонунан сүүрбэнинэн сыл хомуйбут материалбыт барыта суох буолан хаалбыт этэ. Ону армияттан кэлэн бараммын соһуйан Тумус Михаил диэн табаарыспынаан эмиэ төттөрү хомуйталыыр курдук үһүйээн тэриҥин кэпсэти-кэпсэтэ, хаар кырдьаҕас сүүстээх, сүүс саҕаттан тахсан өлбүт тэскэрэ ону сүүс сааһын туолар туоларыгар өлбү халыыны диэн оҕонньоттортон иһин кэпсэттэрэммит чөлүн буллара сатаабыппыт. Ол кэмҥэ Анькина Элина оҕонньоро Дмитриев диэн кэлэ сылдьаран Эмиэ олоҥхону ылтабын диэн Миат Таарыйан ааспыта. Онно Николаев Ыстапаевич Бездинович диэн хос аата Одьоох Ыстапаан диэн киһи олоҥхотун уһултаран Новосибирскай куоракка барытын түмүгэ пуонда тэрийэбиттиир этэ. Онтон сөбүлүүбүтүн муспуттарын, хайдахтарын тугун кэлин билбэппин. Ол комбайн кини туохтан наһаа элбэх бу Саха сирин олоҥхотторун мунньубут уонна саҥаларын хайдах баарынан манньыктопон устубут киһи. Биһиэхэ өйдүүбүтүгэр мин бэйэм Ажык Максим диэн үчүгэйдик өйдүүбүн. Тоҕо диэтэххэ, аҕам Ажык Максины аҕалан учуутал киһи буолан бу дьоҕолор ис өйдөөн истиҥ, маннык баар диэн олоҥхолотор идэлээҕит. Ону бу адьас бэйэтэ даҕаны хараҕа алаах оҕус, үөһэ таҥнары оҕус, туора маары сылдьар хайдах куһаҕан харахтаах киһи этэ. Олоҥхолууругар үчүгэй батык олоҥхолуурун истэн олордохпутуна абааһы уола буолан аллараа дойдуттан тахсан Курун быһаҕын көрдөөн, дьэ хаһыыһы боо буоллаҕына биһи муҥнаахтар оронон дьылыс гынан хаалар этибит. Ол кэнниттэн кино олоҥхото бүтүөр да тахсыбакка оронон анныгар сытары буолар этибит. Ити хас сыллардаахха? Ити тыһынча тоҕус сүүс бүөн аҕыс бүөн тоҕус сыллардаахха. Олоҥхолоппутун өйдүүбүн. Кини ыалы кэрийэн олоҥхолуурду эбэтэр холобура Кини сүрдээх улахан сыанабылга сылдьар олоҥхоһут этэ. Ыҥырыллан.
Ыҥырыллан.
Ол кэмҥэ кини сыанаҕа да ыллаабытын, ыаллары да кэрийбитин билбэппин. Ары биир саамай улахан кини биллэр үтүөтэ диэн Маржеркоп диэн бүлүүгэ композитор баар этэ. Ол композитор холкуостардан көҥүлэтэн, муус устарыы устата Биир кэриҥэ Адьыа Махсыымы бэйэтэрин ыттаран, кини олоҥхоланар ырыаларын барытын ыллаан биэрэбин диир этэ. Онтон музыка таһаҕын сордонор этэ диир этэ Маржикову. Онон бу Маржикову кытта ол бүтэһик туохтарга Күнье барар этэ, ол коман Маржуков үөһэ бүлүгэ эмиэ элбэхтик кэлэр этэ. Биһи дьиэбитэ түһэн ыскылаакка Маржуков үрдү уҥуохтаах дьоннору кытта кэмнэммит сирин ынахам кэмнээбит этэ. Онно Лоҥсу түмэппиэ диэн киһи эрэ куотар, онтаатытта барыта Маржуковтан куоттараллар. Чахчы улаан уҥуохтаах киһи кини киэнэ ол суруллан турара баар диэн этэрэ ол ыскылаакка төрүүллэн турар сөптө. Онон бу адьас Максим, ол Маржиковка элбэх олоҥхо сюжеттарын диэн аатта буолла, геройдарын ырыаларын. Онно да манна да ыллыырын элбэхтик туоттаабыт киһи. Устубут киһи да.
Устубута да ким ол, ол устубат кини ырыаҕа таһааран композицияттан оҥорон ырыа суруйар этилэр. Маржиков диэн композитор ээ. Онно ол кини соҕурдубута бу киһи олоҥхотун ырыатын аккаастаабакка хаста баа хатылаан биэрэрин бу матыыптарын ылан туһаммытта элбэх диэн этэллэр биһи дьоннорбут. Ол кини текстын, иҥин дьолун хотун текстын ким эмит манна кэнтиккэ Улан бэйэтигэр харайбыты булду. Ону эти былык бэйэтин кэнтен ким да тугу да хаһааныта уах. Çok чисто биллер. Бэйэтэ онтон хаартыската да уох кей курдук этэ онтон бу кэлин хаартыскалар онтон мантан көрдөтөлөбүт сиити аҕыйаҕа син булан эрэбит. Оччону ити тутан олороччун эти ажыйық болор буллар. Бу ажы махсин шоғол. Оччону би гэргэтэҕит кенчахчы кини диэн. чахчы киниттэн бигэргэтэбин бу ону бигэргэтэрбэр Тоос Михайлы кытта миин кытта биикула баар үөлээннэхтэрин да билэллэр ону Марпа Дмитриевна диэн манна Оладьа Максим вот үчүгэйдик билэр киһи баар бу ачыгылаах олорор хаартыската ону дигинэ холкуос хаччыты үбэ хуох Эрдэҕинэ мин билэрбин омумар жирков бэлэхтээбит ачыкыта диэн курдук кэпсээччилэр сыттар. Хараҕынан наһаа эрэйдэнэрин иһин. Хараҕа мөлтөх эбит. Иэдээх мөлтөх.
Үс-түөрт метртэн киһини араарын билбэт харахтаах киһи этэ. Оттон бу манна турарыгар ачыкыта суох турар буолан баран уоба сыдьах хамсалаах буолааччы постоянно. Онон бу кини быһыылаах диэммит таайаммыт туохтуубут буолан баран Мин манна мунаарардаахпын. Уустарым сылдьаллар, таркайы кытта Аммай Чуоккай баар. Онтон бу ким диэн ааттыыллар ачыгыта уоҕун иһин мин мунаарабын. Мин Мин адьырмах сирим. адьырмахсын ол маршрут көтүн ылбыт кэнниттэн

Тумус Михаил кыттым Клара бу маны көрбүттэр этэ, кини диилэр этэ. Мин атыҥырыыбын. Ото бу Ажыы Максим түрөөбүт салатыынчаҕа сүүс тоҕуон сэттэ сыллаахтыыны ити сөп буолуон хэпту? Ээ, чуокка оннук тахса. Сэриигэ барбатах ки, сааһа ааһан хаалан, оны хараҕа да куһаан боллаа дэ. Өлбү саламаллаана тыһынча тоҕус сүүс алты он тоҕус тинкен тикке. Алтан тоҕус сыл була ол бүтээх сыллара буолан болуа ол алтан аҕыс алтан тоҕус сылларга Мин аҕам бэйэҕэ сааскы өттүгэр ыллаттарбытын билэбин, оттон ити өлбүт тууга кинилэрэ күһүҥҥү буолуохтаах. Ити дьыл буолуо. Ити кэнтиккэ ханнык алааска обычно кырдьаҕаста дьэ ханнык эрэ дьэ алааска төрөөбүтүм диэн кэпсээччилэрэ чугаһынааҕа эргин аймактара хоһоолор дьэ казакоптар диэннэр ол хоһоолор аймактар мантан оройуоҥҥа киирэр кэнсэннэр дьиэ дуора маһа диэн баа Ол мастан бу уҥат да бүтүннүтэ хоһоолор олохторо диэн. Хоһоолор алаастарга диэн Хоһоолор олохторо дииллэр. Силиһиттэр диэн ааттаналлар. Хос үрэх силиһи парито хоһоой маал. Ол дьэ олоҥхолууругар элбэх киһи мустарга дуу?
Кини олоҥхолууругар мин ол этэрбинэн аҕам аҕалан биһиги эбэтэр олоҥхолоппутун эрэ көрбүтүм кинини. Онтон кини олоҥхолууруттан ураты Лабиринтэ диэн киһи олоҥхотун дьэ көрөн турабын. Улаатан бараммыт. Бу бастаана дьиэҕэ түмүктээн балла лабиринтигэ көһүөхпүт. Ону ол дьиэ Максима олоҥхолууругар дьэ

Уонна барыта ойуоккалаан, тэйиэккэлээн, охтуорун барытын көрдөттөөн, биһиги маннык хаайда, ол киһи оннук гынна диэн барытын дьэ ойуулаан, хамсанан, үлтү-истэн олоҥхолуур киһи этэ.
Үчүгэйдик олох Уонна ол абааһы уола буоларга дилэм иһ ороҕун аны котохпут да дьа быыччатын көрдө ханна тэйдииди да харбылас да харбылас буола ону балла биһиги биһиги өлөктөрү бу абааһы уола кэллэ диэммит оронан да котахтыр балаппыт тыгыттыбакка мин Саҥа сэттэбин туолбутоҕу этим, ол кини өлөр сылыгар. Онтон дьолун хоту бүтүөҕэр дылы онно утуйан хаалааччыгын да или халгыы олох бүтэһигэр да истээччигин дуу? Аҕабыт чэй кэнниттэн аҕалан холонтон кылгас олоҥхону олон холонтор этэ. Чэй кэнниттэн саҕалаан. Онон чэй кэнниттэн саҕалаан баран киһи утуйар саҕаны бүтээччи. Онтон дьэ ол кэнники олоҥхоһуттарбыт диэннэргэ Еччэҥэ диэни учурдаан хайхаанна суруйаллар киһилэрэ бар. Ким диэтин?
Еччэҥэ диэ.
Ити Баһылай, Тараҕайа Баһылай Еччэҥэ диэ. Ол киһини киһи барыта хайхаан кэпсиир этэ. Тоҕо диэтэххэ кини уратыта диэн Хайдах киһи хамсанарын, сирэйэ-хараҕа хайдах буоларын, аны хайдах куолаһын үүт-үкчү дьахтар-буор дьахтарынан эр киһи буола эр киһинэн үтүктэн ылыырын сөбүлээн оскуола бастакы аһыллыбыт кэмигэр үлэлээбит Ульяна Софроновна диэн учуутал тетя сири кэмигэр илдьэн өлбүтэ. Ол оҕолорго олоҥхолортон иһитиннэрэрин, оҕолор оччолорго наһаа сөбүлээммит сыстар дьаммыт истэр этибит диэн кэпсиилэһэрдэ онно били туох баан барытын сирэйин-хараҕын оҥостон олоҥхолуура туойара ыллыыра үчүгэй эбэт этэ диэн учуутал буолбут дьоннор кыра театр курдук эбит биир киһи толоруутугар толоруулар театр курдук эбит ону ол
кини олоҥхоҕо эрэ буолбакка дьиҥнээх олох кэннигэр эмиэ бу атын дьону тантарба киһитэбит үһү кэпсээн киирэн бардаҕына ол киһитин барытын үүтүччүүтүктэн оо хойоҕо туох диэбитин онто танта кэпсэппиттэрин туох да кэпсиэр буолан хаалар дииллэр этэ ол кибиэти кэпсииргэ туох да быара суох аталлар үһү ону ол

абааһылар батыһыахтара диэх курдук дьиксинэн, оннук гынан турардаах диэн кэпсииллэрэ үһү диэн буолар. Уонна Хаамыр Баһылай диэн эдэр олоҥхоһут киһини эдэригэр эмиэ сокуону саҕан туоларын саҕана абааһы уола батыһан, ырыаллаһан, хотторон турардаах диэн кэпсии киһиэ бар. Ити бастаан ии дьайаатын ньөхөрө, онтон ити киһиэхэ үһүөхпүт. Ии Сэнэ Баһылай биһиэхэ төрөөбүт тыла көстүбэт.

родословнайдарын тугун кинигете бар. Онно Тумус Михайловтар киэннэрэ, ол Еччеҥа да киэнэ кэпсэммит болохта, онно төһөл баа кэпсээбиттерин билбэппим. Еччеҥа туһунан кэпсэллэрэ, киһи быһыытынан, артыыс быһыытынан кэпсэллэрэ, уоттан өлкө дылы көрдөн туттарытта кэпсээччилэр. Ол Еччеҥаны таандыми көрбүтүм, анны кэпсээбитэ диэн

Салгыы өссө ким эрэ дьаһаҕа ылаатыҥ дии. Онтон ити Хаама Баһылайа диэн киһи оһуокайга өрөспүүбүлүкэҕэ баран бастаталаан кэлитэлээбит киһи. Хаама Баһылайа диэн ким диэн толороот? Хаамаров Василий Осипович диэн. Хаама Баһылай диэн.
Ити Хаамар Баһылайын кытта барсан дьахталларга оһуока саҕаланыытыгар Алексей Ивановна Ивановна диэн Таныттан төрүттээх манна ыал буолан олорбут да тетя эмиэ баран республикаҕа миэстэлэһэн кэлбиттэр. Оҕукайдьыт буолааччы.
Оҕукайдьыттар буолан иккиэн бараннар бастаан кэлэннэ манна биир сыл сырдаҕын эмиэ киэн туттуу кэпсэтии баҕа буолбут да. Манайта хаамар Баһылай туһунан кэпсииллэригэр ол абааһы уола тахсан ыллаан хотторон турардаахтан кэпсэтиэлэрэ. Онон эмиэ бэйдиэ ыллаабакка ыһыаҕа да күннэргэ ыллыбын Кинилэр бүтүн дуу?
Хаамары кытта бииргэ үлэлээбит хамсаабыт. Хас сыллаах төлүөх буолуй?
Ити хаамар киэнэ барыта баар. Туохтан ылар? Эмиэ флешкаҕа баар дейтин да? Флешкаҕа баар буолбатах буолар. Эмээхкинэ тыыннаах. Уонна ити биһиги туохпут киэнигэр хаамара баһылай Волкович киэнэ ханан эрэ баар буолуохтаах. Кинини уруһуйдаабыт портреттара баар. Портрета баар. Карточкалар да элбэхтэ бухаамар баһылай туһуна. Ону материал курдук көрдүү бохати тилэ булаттан билэхпитин сөп.
Кэнти кэнигэтигэр киирбитэ да эбитэ дуу? Киирден өттөн? Киирбитэ буолуо.
Оны олаан Анна Ивановна эмиэ киирбитэ дуһуаҕа дуу. Өрөспүүлүкэ баран иккиэн биир сыл иккиэн миэстэлээн кэлбитте хаамыр бас Баһылай бастан, Анна Ивановна Миэстэлэһэн дииллэр, иккис, үһүс буолбутта хаһан сыалын билбэппин. Только бастаабыта диэбэтэхтэрэ аны. Итиккиэн бара сылдьыбыттар. Оһуохайдьыттар. Оһуохайдьыттар. Оһуохайга бу оччолорго Хаамар Баһылай барда да бастаан аны кыайан кэлээччи. Оччо Хаамар Баһылай уонна Анна Васильевна. Анна Ивановна.
Ивановна.
Александра Ивановна диэн. Ити Чүөчэлэттэн силэр биһин нэриэккэ Чүөчэттэн кини биллэрчэ Это бу олоҥхоһукка бу биир киһибит хадара биллибэт паҕай дии кэнтик киһитэ Федоров Дмитрий диэн. Ити Дмитрий Федоров Ольга Дмитриевна диэн Федорова диэн бар. Ийэ туох да үөйдэнэҕим. Библиотекаҕа үлэлээбитэ. Туохтаҕына нэһилиэктэр туохтарын барытын устуруйаларын оҥотторон кинигэ таһааттарбыт дьүөтэ. Ол аҕата. Ол Миикэ олоҥхолуурун истибиттэр үһү, олоҥхолуур үһү диэн Эн тугу билэҕин диэн миигиттэн ыйытааччы буоллаҕым, уолга диэбиттэн миигиттэн наҕаа ийэбин кытта харсыһа оҕус чүөчэ буолааты. Ийиттэн ордук тугу билиэмин диэн мин куотунааччыбын. Очо кыыһа кыыһа билим бар да? Өлбүтэ.
Ол ити Миикка сүүс сыллаах киһини ыйытаҕыт. Онон туга да буох буолан сөп. Ото быһа холоон чаата ханнык үйэ киһитэй диэн. Он тоҕус үйэ бүт үүтэ төрөөбүт булун хөпту.

А то Федор Дмитрий
Тоол Ольга Дмитриевна сүрдээх оннук хаһыспыт үлэлэспит үйэлэнэх элбэх фонданы оҥорбут дьиэтэ. Ол кыайан булбатах буола биһи ону булар каппыт суох. Ону булбут буолар библиотекаттан оройуонна библиотекаттан ыйыталаһан дьаргып буолуо. Бэйэтэ туга эмэ суруйбут туһуохту диэн. Оккаман бэйэтин туһунан наһаа хасыһааччыта буол. Ол онно дьон олох Килининграта. Онтон дьонтон иһиттэххинэ, төһө маннык улахан уоҕуһут иин диэний дуу, или көннөр үлэ бэйэтэ сөбүлээн дьарыктана жарга дуу диэн дуу, хайдах дуу?
Уопсайынан былыр ити олоҥхоһуттар күрэхтэһэр идэлээхтэр эбит. Бэйэлэрин кытта. Онно үстүү түүннээх күн күрэхтэһиилэр иҥин диэннэ бааллар эбит. Ким оннуга этэргиҥин. Онон бириэмэлэрин эн аахсыбакка дьиҥнээх күрэх курдук оҥостуулларыгар күрэстэһэн туохтаһыы баар буолар эбит. Аны ити үчүгэй этээччи, орто этээччи, куһан этээччи диэннэр бэйэни ириэстэригэр сыанабыл туруораллар эбит үһү. Онно холобура үчүгэй олоҥхо тахсаана киирбиттэрэ бу адьыак сиччэ кэнэ олоҥхоттан. Онтон Иэччэҥээним кини иннигэр өлбүт киһи буолан биһи билбэппит быһыылаах. Ону Иэччэҥээним бары кэпсииллэр этэ бу кини кытта хаастык оҕунньоттор эмээххиттэр. Иэччэҥээ диэн баар этэ дьэ сүрдээх киһи диэн. Ону Иэччэҥээ бу киһиттэн урут онон бэйэтин кэмигэр аатырай дьыбыт киһи буолуохтаах. Ол кэнниттэн аатырай дьыбытын бу Адья, Махсыт, онтон буотун олоҥхо оһуох буолбутун кэнниттэн Баалаайап Ньукулай Афанасьевич диэн кулууп дириэктэрин үлэлииһин дьааран ийэҕэ Саҥа дьылга дьэ кэнсиэт туруорбаппыт, лэбириэнтэйи олоҥхолотор буоллум диэн аҕалан маннык сүһүөр урдаах лэбириэнтэй диэн оҕонньор баар этэ. Ону аҕалан сыанаҕа олордон олоҥхолоппута. Уол олоҥхолуу уруһуйдара киһибитин кэрдэһэ сатаан баран кэлин үүрэн түһэрбиппит. Ол үүрэн түһэриибит ис хоһооно диэн ол били кулуппут үлэһитэ бэти үрдээтэ дьиҥинэ. Биһиги күлүөхпүтүн баҕараран бөҕө буолабыт, онно икки чаас устата ып туойан Тойугар аан бастаан халлаан хастыгастарынан аҕаҥ кэпсээн ким ханна олорон барытын быһааран орто дойдутугар дьэ түһэн бухатыыр сирин оҥорон онтон бухатыырын дьэ кэпсээн эрдэҕинэ икки чааспытын ааһан хаалла. Эһиҥ күлэр ыкса.
Эһиҥ күлэр ыкса да ыкса. Оройуонтан ууна сылдьан үөрэнэр оҕолорго биһэ ыарахан сөптөөх.

Ол урдаах дьоннор биир дьиктилээхтэр. Самыыры түһэрэргэ ол урдаах дьоннорунан ууну тыттарбаттар этэ. Оттуур дьоннор оттоор кынахта тыттарбатта аны самыыр түһэттериэн баарааччылара сирэйин хараҕын суннаҕына ардах түһэр диэннэр эмиэ тохтуулар диэн бар. Аны урдаах дьоннору сатан тардаллар диэннэр тохтуур киирдэ.

Бригадирдыы дьаран холкуос саҕана сүөһү сүтүүтүгэр түбэһиннэрэннэр сууттаны иҥин сылдьан аасын суолун онно дьэ түһэрэн кэспиккиилэрэ.
Баҕар ити оҕото били Бүөтүрэ ханнары пиһэн хаалларбыта буолуо да? Бүөтүрэ педучилищеҕа үөрэнэригэр Комсомольскай тэрилтэлэрин секретаря да Бүлүү педучилищетын уну туохта сүрдээҕин биллибитэ-көспүтэ ол баран бүтэрэ сылыгар ыалдьан өлбүтэ сэнтэ. Ол кини туох ты былыгы попокуонда эмиэ элбу буоспут уо. Туох ты аппарын ihe толору сурук булаччы. Деһиа Европа бригадирин үлэлээбитэ. Онну киниат кэлэммит бэһи олачаахты курдук Кини үлэһиттэрэ буоллахпыттыы. Биригээдэтигэр ол оскуола оҕолорун үлэлэппитэ. Ону үчүгэйдик билэр киһибит этэ. Өйбүтэ соһуйан биримэ саҕахта ытыыллар этэ. Тэр бастаан Тела Лаврентийга төннүөххэ хас сыллаах төрүөх буолуой буһа холоон? Чэ симиэр сэриигэ барбатах киһи. Онон адьыктан лаппаҕа буолуохтаа, еччэҥээттэн лаппа балыс. Итик кардыланнан киһи буолуохтаа. Мин ийэм киһи буолан таххара кинилэр бийончалаат оллор эбит.

Ньукулаев Ыстапаан Испирдиэновичтэн Одьоох Ыстапаан диэн мин абаҕа. Степан Спиридонович диэн, да?
Степан... Николаев Степан Спиридонович, да?
Одьоох Ыстапаан диэн. Хас сыллаах төрүөх булун үһүбүн? Те бу балыс. Вот это кыргыттар тоҕу туру дэнирбеттер булу?

Кэлэрэ, кэлэрэ, кэлэрэ. Ол буй дьадьа дьэ сүрдээҕин ити билэттир киһи. Биһигин лабиринтэйи аатын билбэтэйиппит. Фамилиятын аатын аатын. Уонна сыллан барыллаан туруорахтан баҕараллар эбит. Уон лабиринтэн... Кыһах манына бар туохха. Оракка.
Төрөппүк кыһа?
Аатын нэтэ баҕар алҕаска булан кэбиһиэхтэрэ.

Аҕыан сылларга кэлэн, аҕыан биэс сыл иҥин диэки көрбүт буолуохтаах. Кини Суох.
эн абаҕаҥ болор буолаҕын. Абаҕам аһа. Отто кино Бұл орто тутуу кэмигэр өлбүт буолуохтаах кини. Аҕыан биэс сыллаахха улахан мунньахта буолбуттаах кэмигэр кини өлбүт буолан сөп диэн өйдүүбүн. Ити кэмнэргэ мин управляющайдыы сылдьар кэмим. Онно кини сүөһүгэ үлэлии сылдьаран балыыһа киирэн баран ыайдьан ол көмөлөрдө. Кинини истибитин дуу? То дьыҥнаах олоҥхо курдук да мин билэрбинэн хороттон акка олордон иһээрэ кэҥинэйэн ыллыырын иҥин эрэстээччибин. Оны тугу истиэ кыра оҕолордон начальник класстардан аҕаламманны кини дьиэтигэр аҕаламмын киниэко хонон өрөөн конькуллаан барааччыбын. Ону аҕаларыгар барарга-кэлэригэр акка олоророн куркум киҥинэйэн тугу эрэ ыллыы эр буолааччы. Онно куолаһын уларытан, ырыатын уларытан тэ ыллыырын билэбит. Ис хоһоонун тугу да истибэппит. Онно сороҕо көхсүн өссөтө да курдук ыллаан, сороҕо күлэр курдук да туохтаан ылаттаан Ол олоҥхолоругар, туойарыгар бэлэмнэнэр курдук куркуом онно кинилэр куоластарын эрчийэр дэридэлээхтэр быылайда олоҥхоһуйданнар. Ону ханнык эрэ оруолу толорон иҥин истэҕэ били арааһа ким да мэһэйдээбэт буола сыаркаҕа олороору икки чааска риҥэ айаннааччыт онно кини аа дьоннук гынан кэлэр буолар этэ. Оту кинилэр сыанаҕа оҥорон иһин толоттороллор да дуу?

Сакаас ньүмэри?
Аҕам биир.
Хараха Василий диэн кэнтик дуу, өргүөт дуу, ким дуу диэбиттэр дии. Бадаранка диэн хос аатта. Бадаранка диэн буолла биһиэнэ буолбатах. Ол аата ороһо өттө буолуо. Хараахаптар диэн элбэхтэр, үөһэр бүө бэтиэмэ хараахаптар диэннэр бааллар. Ийэми хара кыттыгар диэн баала буолбаҥ биэнэ харчы аймахтар диэн ити Миронов аймахтар онно улаан олоҥхо киэ баар диэн ким да эппэтэ. Биһиги Ороһулу ыйыппытыгар Ороһуллар ити Кэнтик буолун хөп диэн ити ыйбыттара. Оччоҕуна бу Кэнтик буолбатах эбит.
Оройуон киинэ буолуон сөп. Хара хатта диэн оройуон киинэ бааллар. Эти дуонна диэн артыыс тетя баардай Уйгура Домна диэ. Ол оҕонньон аата Хараахабын дьа диэ. Олор төрүттэригэр бу кэнчиктэн төрүттэх Хараахаптар эмиэ бааллар.
Онтон Шамаев дин бар эбит. Чопчуухан диэн. Аа, ол
туохка университетка преподавателинэн үлэлээбитэ. Манна кэнтик киһитэ да?
Кэнтик киһитэ. Ити ити хаамыр баһлайын быраата. Икки төрөй быраата. Ону Хамаевта диэн ыланнарга кииппит уоллара. Ол кини университетка үлэлээбитэ буолан баран олоххону толорор эбит этэ. Уонна манна диэн эттэк ученическай тетирээттинэрэ халын курдук олоҥхолоох бэйэтэ суруйбут. Ол олоҥхоту миэ бэлэхтээн турар. Манан көрдөөтөхпүн ол кини кини булуппун сөбүн сөп. Оччону биһиги эйэхэтини үлэһэбит ээ.

Маннык билэриҥ элбэх диэннэр дьонум-сэргэм оҕонньортун кырдьаҕастыын барыта дьэ баһаныка бар диэн ыйан биэрэр идэлээхтэр. Сэтиэ да кырдьаҕас Отон буолунна. биллэр ээ. Онон буолан Чэтини барытын бааһынай бааһынай биллэр дииллэр. М.
Былыт-былытка оҕонньоттор кытта ити ити Одьоос Тапаан кытта баһаныка баҥы баһыттар диэччилэр. М. Вовсенын бу дойдуга чөрдөн түөрт уус төрөөбүт уонна чөрдөн түөрт ойуун олорбут сирэ диэн ааттанар. Тоҕо ойууттаргын кэпсээбэтиҥ дии? Оо, ойууттар элбэхтэ буолла дии. Ол туохтаҕына олоҥхоттан баас төһөнө даҕаны. Киччээникэ Плебриенте

Хааскытын эрэ көрдөрөр дьоннор буоллар диэри. Аҕата бу сылдьар. Тумус Махал аҕата. Бу аҕатын аҕата ол иэччэҥээтэнэ. Эһэтэ. Ол хаартыската баар диэбитэ Клара ити туохха. Өтүө Семенович кэннэ.